צייט אין די גמרא דף קיט טז סא מיט בית טז די בארם אמא ליה מא קשישא בראי די רב חיסדא לה אביי צוויי דריי שורות פון פון אונטן לאמיר לערנען לערנען שפעציעל ווי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום מאן דכר די שליחות ספאנסער רבי שלום צבי האלצמאן לכבוד די תורה ולומדיה סא די גמרא האט דא גערעדט וועגן די מחלוקת לגבי חניו צו ס'איז געווען לשם שמים צו נישט. די ברייתא האט אונז אמאל געהאט צוגעברענגט אז רבי יהודה האט געזאגט אז בית חנוך איז געווען א פלאץ מען האט געארבעט פארן אייבערשטן דארט, געטון די עבודה פארן אייבערשטן, ער האט געברענגט א פסוק פון ישעיה טו פראוו ענד בעק אפ היז קלעים אז ס'איז געווען לשם שמים. אנלייק מיי קשיש בן ריידא רב חיסדא לייב ביי ר' מאיר היי קראו דרבי יהודה מאי אבד ליה ר' מאיר וואס האלט בית חנוך איז געווען לשם עבודה זרה וואס טוט ער דא וואס די פסוק וואס רבי יהודה האט געברענגט ווי מען זעט אז מזבח איז געווען אין מצרים איז געווען לשם השם שטייט למעשה מען האט געשאכטן דארט פארן אייבערשטן זאגט די גמרא ר' מאיר גייט טייטשן און לכדתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא. לאחר מפלתו התנפלותו של סנחריב, ווען סנחריב האט געמאכט א סידזש אויף ירושלים ווען חזקיהו מלך יהודה איז געווען די קעניג, יו ט חז ג איז חזקי ארויסגעגאנגען פון ירושלים, און מצא בני מלכים שהיה יושבן בקרנות של זהב, ער האט געטראפן בני מלכים זיצנדיג אין קעדילעקס, אין גאלדענע וועגענער, הער דיראן, האט ער זיי געצווינגען זיי זאלן מאכן א נדר, שלא לעבוד עבודת כוכבים זיי זאלן מער נישט דינען קיין עבודה זרה, דעמאלס וועט ער זיי לאזן לעבן און נישט גייט ער זיי הרג'נען, שנאמר שטייט אין פסוק ביום ההיא יהיה חמי שברים בארץ מצרים מדברי שפת כנען, זיי האבן גערעדט די אידישע שפראך דאס פאלק ישראל אין מצרים, כפי דא מד א', ונשבעו את לה' צבאות, און זיי האבן געשוואוירן, האבן זיי געשוואוירן מיט די אייבערשטער זאלן, אין אדער ווארדס, זיי האבן געהאט יראת שמים סאמוואט, עיר ההרס היא היום אל איכות, איינע פון די פינף שטעט עט הייסן עיר ההרס. הלכו זענען זיי געגאנגען לאלכסנדרי' של מצרים און בונים מזבח, זיי האבן געבויט א מזבח והעלו יולד לשם שמים, זיי האבן מקריב געווען דארטן קרבנות, שנאמר ביום ההיא יהיה מזבח לה' בסוך ארץ מצרים. זעהן מיר אז די מזבח וואס די פסוק רעדט רעדט מען נישט וועגן די מזבח פון חניו, און מ'רעדט וועגן די קעניגן וואס מ'האט געצווינגען צו דורך חזקיהו המלך אז אז זיי גייען נישט דינען מער קיין עבודה זרה, סאו דאס איז וואס שטייט אין פסוק אז ס'וועט זיין א מזבח אין מצרים, אבער נישט חניה'ס מזבח, האלט די שיטה ווייטער איז יא געווען לשם עבודה זרה. המדומנתו, עיר ההרס יהיו מלאכות, איינע פון די פינף שטעט וועט הייסן עיר ההרס, מאי עיר ההרס יהיו מלאכות, וואס מיינט דאס? וואס מיינט עיר ההרס? פארוואס דארפן אונז דאס וויסן? כדמתרגם רב יוסף, אזוי ר' יוסף האט געטייטשט פאר ארמית, קארט אדער בית שמש די אסד למחרב די שטאט פון בית שמש וואס גייט ווערן חרוב איז אמרא דהי חדה מן הוין די בית שמש וואס גייט עווענטשעלי ווערן צובראכן דאס איז איינע פון די שטעט אוי מאי דעיר ההרס לישנא דשמשי וויאזוי ווייסט מען אז עיר ההרס די ווארט הערס מיינט א לשון פון א זון סמיינט בית שמש וויאזוי ווייסט מען דאס מיינט דאס די כסוף שטייט אין פסוק הוא האומר לחרס דער באשעפער וואס זאגט צו די זון ולא יזרח און סהערט אויף צו שיינען סאו איינער האט געפרעגט רבי חיים קניבסקי סדא פארשידענע שטעט אין ארץ ישראל אלטע שטעט און

זאגט ער, איך גלייב דיך, איך גלייב דיך נישט, אני לא מאמין לך. פרעגט ער, פארוואס נישט? זאגט ער, דא קען מען נישט אריינקומען אן קיין געלט. ביסט אריינגעקומען דא, מוז זיין דו האסט געלט. האט יענער געענטפערט, יא, דאס איז געווען ביז איך בין אריינגעקומען, יעצט אינעווייניג האט ער שוין נישט געלט, זאגט ער שוין נישט קיין ליגנט. אקעי, אונז האבן געלערנט אין די ברייתא, חזקיהו המלך האט משפיע געווען אויף די בני מלכים אז זיי זאלן אויפגעבן עבודה זרה און זאלן דינען די אייבערשטער. ווייל די גמרא וועט רעדן. די השפעה, די פאזיטיווע השפעה וואס די אידן האבן געהאט אויף די גוים וואס זענען דארטן פארטריבן געווארן, וואס זיי האבן געקענט, וואס זיי האבן אויפגעטון דורכדעם וואס זיי האבן געוואוינט צווישן די גוים. אבער קודם זאגט די גמרא, נישט אלע גלות'ן זענען געווען איקוואל לגבי די מצב הרוחני. די פסוק זאגט, הביא בני מרחק, ברענגסט מיינע זין פון דערווייטנס, ובנותי, מיינע טעכטער מקצה הארץ. הביא בני מרחק אמר אבינו אלה גליות בבל, דאס איז גלות בבל, שדד משבט אליין, ס'איז געווען סאך רואיגער כבנים אזוי ווי זין. אויף נושא מבצעי ארץ אלה גליות של שאר ארצות פון די אנדערע לענדער שאין דעתם אין שבט אליין זענען נישט רואיג כ ב נושא איז בכלל נישט רואיג אזוי ווי אזוי ווי די טעכטער סאו ר' ווילנער איז מדייק פון די פסוק אז ווען ס'וואלט געמיינט ס'איז ריעל זון און טעכטער וואלט ער נישט געדארפט מאכן א חילוק ווייל זיכער די זון און די טעכטער זענען געווענליך צוזאמען די תורה מאכט א חילוק צווישן די צוויי מיינט ער מער דיפרענט מדריגות פון גלות ווייל די זכר בדרך כלל איז רואיגער ווי די ווי די מצב פון א נקבה ווען יהודה איז מסביר פארוואס טאקע. זאגט ער מ'רעדט וועגן בנים און בנות רעדט מען וועגן יונגע יונגלעך יונגע מיידלעך, די גמרא זאגט אי פסח בנים ובנות, סאו די נערה, די מיידל האט אסאך דאגות, זי ציטערט, זי האט נישט קיין מנוחה, קען זיין די טאטע וועט נישט האבן קיין געלט צו געבן א נדן, קען זיין זי וועט האבן א שלעכטע מאן, שי העז מעני טינגס אן הער מיינד, זי זארגט זיך זייער זייער שטארק, משאכ האט דער זון אסאך רוגז, ס'וועט שוין זיין גוט, ער קאנטראלט זיך סאך מער ווי די טעכטער, ממילא פון דעם ציטייט די גמרא צווישן די צוויי זאכן. שטייט אין ספרים לכאורה איז דא א סתירה, דא זעהן מיר אז די בנים האבן מער ישוב הדעת נישט קיין בנות, די גמרא אין נדה זאגט אז בינה יסיירין איז נתנה לנשים, די פרויען האבן א בינה יסיירין, סאו וויטש וואן איז רייט, איז די מאן רואיגער צו די פרוי האט די בינה יסיירין, וויטש וואן איז רייט, זאגן זיי ס'איז ביידע, ס'איז נישט קיין סתירה, און די פרוי האט טאקע מער בינה, און מ'קען ביידע פארענטפערן, ווייל בינה איז צו צונעמען א זאך. דאס האבן פרויען סאך סאך מער ווי מענער. זעט אז מ'גייט אריין קויפן א סטאר, קויפן א קאוטש, מ'גייט אריין אין א סטאר, די מאן גייט מחליט זיין וויטין א מינוט, די די האט זיך אוועק געזעצט אפשר, און ער האט שוין מחליט זיין, האט זיין דעסיזשען. די פרוי גייט טשעקן די קאלער, די קאמפארט לעוועל, די פראנט, די בעק, די זייטן, אלע ניסים נפלאות, שירס נחמות, אלע גוטע זאכן. אבער צו מאכן די החלטה, דאס נעמט צייט. און דאס איז שוין סאך מער א מעלה פאר די מענער, דאס איז פאוקעס, דאס מאכן א החלטה, דאס איז שוין סאך שווערער ביי נשים, סאו דאס איז יושבת צו מאכן א דעסיזשען איז ביי די מענער מער, די בינה צו דן צו זיין אהין און צוריק, דאס איז ביי די פרויען מער. אמר רב אבא בר רב יצחק אמר רב חיסדא ואמרי לו אמר רב יהודה אמר רב, מציר ועד קרתגנים מכירין את ישראל ואת אביהן שבשמים, פון דיר שטעט און אויף ארויף קענען זיי כלל ישראל, קענען די גוים כלל ישראל און זיי קענען די, זיי גלייבן אין באשעפער, זיי גלייבן אין די אייבערשטער נישט אין געטשקעס, זיי האבן עפעס א סאמוואט א טאטש אוו ירא שמים. און מצייר כלפי מערב און מרקטיגני כלפי מזרח, איין מכיר אין ארץ ישראל, זיי קענען נישט כלל ישראל, ולא יעשה ווי אין שבשמים, סאו די צוויי זאכן גייען צוזאמען, זעהן מיר די השפעה פון די אידן וואוינען צווישן די גוים טוט אויף פאר די גוים סאמוואט. הייסט פון ר' שמעון בר חייא ל ר א, אונז האבן געלערנט עס שטייט אין א פסוק אין מלאך חיים אז מזרח שמש פון די פלאץ ווי די זון שיינט אויף ועד מבואו ביז די פלאץ ווי די זון גייט אראפ גדול שמו בגוים איז די אייבערשטער'ס נאמען גרויס און בכל מקום קען מען טרעפן א קרבן מקטר און מקדש לשמו א קרבן וואס מען האט מקטיר געווען און געברענגט פארן אייבערשטן און מנחה טהורה זעהן מיר אז די גאנצע וועלט אלע גוים האבן געקענט די אייבערשטער אלוקי ישראל. אמר ליה האט רב רב געזאגט צו רב שמעון, שימי אט די ביסט דאס שימי איך קען דיך אלס א חכם די פרעגסט די קשיא, סאו רשי דא ברענגט בשם יש אומרים די שימי אט מיינט אז דאס פשוט לערנט מען איז דאס די דאס ביסטו. אבער וואס וואס האט ער נישט געוואוסט וואס האט נישט געטשעקט מיט יא ס'איז איז עס אים צו איז עס נישט אים סאו רב האט נישט מ'זעט אין אסאך פלעצער רב האט נישט אויפגעהויבן די אויגן ווייטער ווי ד' אמות סאו האט ער נישט געקוקט אויף רב שימי ווען ער האט געהערט ער האט געהערט פון אים אזא ווארט האט ער געוואלט קאנפירמען צו דאס איז אים אבער ר' אשר נידער זאגט אז ס'קען נישט זיין פשט ווייל מ'זעט נישט אין ערגעץ עני אנדערע פלאץ א רב זאל נישט וויסן ווער די תלמיד וואס זיצט אין פראנט פון אים דווקא דא סאו ס'קען נישט זיין די ריכטיגע פשט גייט פשוט ווי א סורפרייז לייק אין א סאמוואט סיניקעל וועי, איך דאס ביסט דו? ס'קען נישט זיין. פארוואס נישט? וואס איז די פראבלעם מיט די פשט? ווייל איך האב קיינמאל נישט געמיינט צו זאגן אז די גוים וואס זענען אינדרויסן פון די תחום וואו די אידן וואוינען קענען נישט כלל את השם, נאר איך האב געמיינט צו זאגן זיי קענען יא די אייבערשטער, נאר וואס דען? די קרא לאי אלוקא דאלוקא, זיי רופן די אייבערשטער אלוקי האלוהים, דער גרויסער באשעפער, זיי האבן געגלייבט די אייבערשטער איז טאקע באלעבאס, אבער ער האט געגעבן, ער האט נישט קיין צייט צו זיין ביזי מיט די דיטעילס דא אויף די וועלט, האט ער אוועקגעשטעלט כאילו א ענין פון שותפות אז ס'דא אנדערע געטשקעס וואס זענען אינוואלווד עז וועל. סאו אנדערע ווילן זאגן אלוקא, די אלוקא מיינט אז ער איז גרעס, זיין נאמען איז זייער גרויס ביי די גוים, אבער זיי האבן נישט מורא, זיי ווייסן דער באשעפער איז מלבוש, מורא האבן דאס האבן זיי נישט געהאט, זיי האבן נישט מורא געהאט פון באשעפער. די גמרא אין יומא, דף ל"ה עמוד ב', דערציילט די פעימאס מעשה פון הלל, א זקן איז געווען דער גרויסער ארעמאן, און ער האט געוואלט לערנען תורה ושמעים און נפתלי האט נישט אריינגעלאזט, ער האט נישט געהאט קיין געלט איז ער ארויפגעגאנגען אויבן אויפן הימל, לכאורה איז געווען עס געווען אויבן אויפן אויפן דאך, לכאורה איז געווען א גרעסערע מאן ווי די ארעמאן ביי רבי חיים ווייל ער האט אפילו נישט געהאט קיין געלט אריינצוקומען, יוסי וואס אין מאטש ווארס סטעיט, על כל פנים ער האט נישט געהאט די טעקס צו באצאלן איז ער ארויפגעגאנגען אויפן דאך, עס איז געווען ליל שישי עס איז אראפגעקומען דארטן דריי פיס זעקס פיס שניי, און אולי על מועד השחר האט שמעיה געזאגט צו נפתלי און בדרך כלל מאיר היום עס איז לעכטיג היינט איז עס טונקל, אפשר איז א וואלקענדיגע טאג? הציצו עיניים האבן זיי אויפגעהויבן די אויגן און זיי האבן געזען דארט א מת אדם בעריבה, א מענטש, א ציבור פון מענטשן אין די פענסטער, מען האט אים געראטעוועט, מען האט אים אנגעווארעמט, מען האט אים אראפגעברענגט. לכאורה איז שווער, וואס איז די גאנצע גיוון טעג? הציצו עיניים, זיי האבן דן געווען? אימעדזשין היינט איז דא א בלעקאוט, וואס טוט מען די ערשטע זאך? מען פליקט די לייט, א ספאנטעניעס קני דזשערק ריעקשאן, מען צינדט אן די לייט. וואס האבן זיי געדארפט שמועסן? זאל מען ארויפקוקן? וואס גייט דא פאר? שטייט פון די בעלי מוסר, ווען מען דיעלט מיט אויגן איז נישטא אזא זאך ווי א ני דזשערק ריעקשאן, ערליכע אידן וואס ארבעטן מיט די אויגן, קודם פאר מען גייט אויפהייבן די אויגן זאל מען זעהט אויפן רב, ער האט אויפגעהויבן די אויגן די העכער ד' אמות, ער האט געדארפט זעהן איז דאס שימי אדער נישט, דארף מען מאכן א גאנצע גיוו ענד טעיק, שאד איי אר שאדנט איי, איז איט ווארט די ריסק, זאל איך אויפהייבן די אויגן אדער נישט. רבינו גרשון שפירא, ר' יוסל, ר' שיישא זענען געווען תלמידים פון רב און מ'זעט זיי האבן געוואלט ארבעטן אויף די חומרא, אויף די הארבקייט, אויף די ספעשל זהירות וואס איז דא פאר, וואס רב האט געהאט מיט די אויגן, און נעבעך ס'האט זיי געשאדט, זיי זענען געווארן בלינד, זיי מ'זעט אז זיי זענען געווארן בלינד ווייל זיי האבן געוואלט נאכטוהן רב'ס ספעשל זהירות, רב'ס ספעשל זהירות. שטייט ווייטער דער נביא זאגט בכל מקום קען מען טרעפן דארטן מקטור, קען מען טרעפן א קרבן מקטור און מגיש לשמי בכל מקום סל כדעתך, קוק ארום וויפיל פלעצער מ'שעכט בהמות פאר עבודה זרה, דינט מען דען איבעראל פארן אייבערשטן, אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, איילי, תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, זיי די אידן וואס לערנען תורה אין יעדע פלאץ, מה לנו אליין כי אנו מכירים מרגישים די שמועס, אויב די קרבנות וואס מען שעכט איבעראל, רעדט מען נישט וועגן די גוים, מען רעדט וועגן די ערליכע אידן וואס לערנען תורה, דאס איז גערעכט אזוי ווי זיי ברענגען קרבנות. און מנחה טהרה, זיי לומד תורה בטהרה, נושא אישו קודם האט ער חתונה ואח כ לומד תורה, מילא האט ער אפגעהיטן די הרהורים, עס שטערט אים נישט פון לערנען תורה. נאך א דרשה אויף די פסוק, די קאנעקשאן צווישן תורה און עבודה פון בית המקדש, שטייט אין פסוק שיר המעלות נברכי את ה' כל עבדי ה', אוין ווען ווייסט השם בלילות, מאי בלילות, וואטס סאו ספעשל ענד יוניק וועגן די עבודה ביינאכט? לכאורה די עבודה ווייסט מען, די מעין עבודה האט מען נאר געמעגט טוהן בייטאג, עבודה וואס מ'מעג טוהן ביינאכט איז פסול. אמר רבי יוחנן איילי תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עלי אין הכסף כי לי עסיקין בעבודה אזוי ווי זיי טוהן די עבודה אין בית המקדש, ס'איז אזוי חשוב ווי די עבודה אין בית המקדש. ווייל שטייט נאך א דרשה, די פסוק זאגט וישלח שלמה אל חירם מלך ציר לאמור, שלמה המלך שיקט א מעסעדזש צו די קעניג פון ציר, הנה אני בונה בית לשם השם אלוקי, איך גיי בויען א בית המקדש, מען זאל קענען מקדש זיין להקדיש לו, מען זאל קענען מקריב זיין להקטיר לפניו קטורת העמים, מערכת תמיד, לחם הפנים, ועולות, מקריב צו זיין לבוקר ולערב, לשבתות ולחדשים, אל מעדי השם אלוקינו, לעולם זאת על ישראל. א לכאורה וויאזוי קען מען זאגן ס'גייט זיין לעולם, ס'גייט בלייבן אויף אלעמאל, די בית המקדש איז דאך חרוב געווארן, יעצט האבן מיר דאך נישט קיין מזבח. און אויף גדול מערב זה מזבח בוני, ס'איז דא א מזבח געבויט אין הימל אין מכאו'ל סהר הגדול און דער מלאך מכאו'ל עומד און מקריב עליו קרבן, ער איז מקריב דארטן קרבנות, דאס איז דער לעולם מיינט אויבן אין הימל וועט ער זיין. סאו בעיסד אויף דער דרשה האט שלמה געזאגט צו דער קעניג פון ציר, ס'גייט זיך קיינמאל נישט ענדיגן די מציאות פון א מזבח בוני, אדער דא אדער אויבן, אלעמאל וועט זיין א מזבח ווי מ'עט שעכטן. די גמרא אין חגיגה דף יט בייז עמוד בייז זאגט אז וואס האט דער מלאך מקריב געווען, וואס איז דער מלאך מכאו'ל מקריב, ס'איז דאך נישטא קיין פארע מקוואות אין דארטן אויבן, וואס איז מען מקריב? די נשמות פון צדיקים. טייל וועלן זאגן ס'מיינט אז מיר זענען געגאנגען אויף קידוש השם, על כל פנים ס'איז נשמות פון צדיקים. און שמות נסתרים ווען מ'זאגט וואשאי ועשו אבוידא לדבי בר שיחו ואישי ישראל אשר לסן באהבת קב ה ברצון, ער גייט ווערן צעטיילט לויט די פשט. אנהייב זאגט מען וואשאי ועשו אבוידא לדבי בר שיחו, דאס איז א בקשה, א תפילה, א לעוס אז מ'זאל זוכה זיין צו טון די עבודה ווייטער. נאכדעם זאגט מען ואיש ה' ישראל איז פארוואס אין באהבה תקבל ברצון, ס'איז א בקשה אויף די הווה, יעצט ווען מ'איז מקרב די נשמות פון כלל ישראל, די איש ה' ישראל, די נשמות פון צדיקים, איז פעילותם און זייערע תפילות, די תפילות וואס ווען מ'איז מתפלל יעצט, זאל אויך נתקבל ווערן ברחמים וברצון. אמר ריש לקיש, מאידך סיב זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם, וואס מיינט עס זאת התורה, דאס איז כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם, ס'קען דיר עפעס לערנען תורה, איז כאילו ער האט מקריב געווען די אלע קרבנות. אמר רבא, אויב די פסוק וויל אונז לאזן לערנען אזוי ווי ריש לקיש, אז ווענעווער דו לערנסט איז נאר כאילו האסט געברענגט די קרבנות, כאילו דער וואס לערנט תורה האט געברענגט די קרבנות, היי לאלו ולמנ ל מנחה וגומר, לכאורה פאסט נישט דער למה דא, ס'וואלט געדארפט שטיין עלו און מנחה מי באו אלי, זוי איז תורת עלו און מנחה, אויב ס'איז אזוי ווי דו האסט געברענגט די קרבנות ממש, דו לערנסט ברענגסטו די קרבנות, וואלט עס געדארפט שטיין מיט א עלו און מנחה, מיט א ו' א חיבור, וואס איז דער למה? אלא מרובה דער למד קומט עס לאזן הערן סא אנשטאטס כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם, די תורה איז אזוי שטארק, ס'איז ממש אזוי ווי ברענגן קרבנות, יא די דארפסט נישט האבן ס'פעלט נישט אויס די עקסטרע קרבנות, סאו מ'זעט די אס. למד איז ארבעט אויף אזא אופן, מ'זעט ביי די תורה ביי די ים סוף זעט מען אין די תורה משה רבינו האט געזאגט השם ילחם לכם, ס'מיינט נישט די אייבערשטער גייט מלחמה האלטן מיט כלל ישראל נאר פייטינג בשבילכם אן יור ביהאף, די זעלבע זאך אז די ברענגסט די לערנסט תורה איז גייט די קרבנות זיין געברענגט פאר דיר סאו רוב איז היישן די פסוק זאת התורה ווען א מענטש לערנט תורה איז עס אנשטאטס א עולה אנשטאטס א מנחה די תלמוד תורה פארגעבט אויף די עבירות אזוי ווי קרבנות. אמר ר' יצחק מאיר דאס איז וואס איז פשט אין פסוק זאת תורת החתס וזאת תורת האשם כל העוסק בתורת חתס כאילו הקריב חתס וכל העוסק בתורת האשם כאילי הקרבו שם, ס'איז לויט די ערשטע וועג, נאו מעטער ווי דו לערנסט תורה, דו לערנסט תורה איז עס כאילי האסט געברענגט קרבנות, לויט ר' יצחק דאס איז ווען דו לערנסט דווקא די פרשה פון קרבנות, דו לערנסט די פרשה פון קרבנות דעמאלס וועט זיין גערעכנט פאר קרבנות, משום האי טעמא איז דא וואס זאגן נאך יעדע שטיקל פון איי זיע מקומן, יהי רצון כאילי איך האב מקריב געווען א עולה, כאילי איך האב מקריב געווען א חטאת, דאס איז ווייל דו לערנסט די ענין, איז דאס די יעצטיגע לערנען גייט זיין די כפרה, בעצם דאס איז די גאנצע ענין פון זאגן קרבנות יעדן טאג. כדי צו האבן די כפרות, עד כדי כך שולחן ערוך ווערט געברענגט אז ס'איז ממש במקום הקרבנות, ממילא זאגט אים זאל זאגן נאר ביום, סינס ביי קרבנות קען מען נישט ברענגען ביינאכט בי קעירפול צו זאגן קרבנות נאר בייטאג נישט ביינאכט, סאו אויב אזוי גייט אויסקומען די אלע וואס דאווענען מיט תרח'ס מנין, און זיי זאגן אקעי יו נאו דאווענען קען מען נאכנישט אבער קרבנות קען איך דאך זאגן, דער איז א אישו וויט דעט עז וועל, אויב מען קען נישט ברענגען די קרבנות לכאורה וואלט מען עס נישט געקענט זאגן, אבער די משנה ברירה ברענגט בשם די פרי מגדים, טאמער האט א מענטש ממש נישט קיין צייט צו זאגן קרבנות פארדעם, צו זאגן קרבנות נאכן טאג, קען ער זאגן אפילו עס איז ביינאכט. ווייל אפילו די זעלבע שאלה וועט אויך זיין לגבי די וואס דאווענען מנחה זייער פרי, זיי ווארטן ביז ס'וועט זיין מנחה גדולה די ערשטע מינוט, זיי זאגן קרבנות שוין פריער. לויט ווי זיי האבן שמועסט וואלט עס אויך געווען א טעקניקל אישו, ס'וואלט געווען א פראבלעם ווייל די קרבנות איז על מקום די תמיד של בינו הבעי מנחה, אויב אזוי קען מען עס נישט ברענגען פאר מנחה גדולה. צו נאך א דמיון צו קרבנות, עבודה איז בעמידה. אויב אזוי איז דא איין, ברענגט דער מגן אברהם, סימן מ ח, אז מען זאל זאגן די קרבנות בעמידה, אזוי ווי מען קען נישט מקריב זיין די קרבנות זיצנדיגייט זאל מען נישט זאגן די פרשה פון קרבנות זיצנדיגייט, אבער עס איז דא א שטיקל לימוד זכות, די שאר תשובה ברענגט בשם די בכור שור, די בכור שור איז געווען א קדמון, אז ער זאגט קרבנות כאילו הקרבתי, איך בין א ישראל און איך קען נישט ברענגן קיין קרבנות, נאר וואס דען, מיין עבודה איז איך געב איבער די בהמה פאר די כהן, איינמאל איך האב איבערגעגעבן די כהן, די כהן טוט עבודה דארף איך שוין נישט שטיין, איך האב איבערגעגעבן מיין בהמה פאר די כהן, איים דאן, מיי דזשאב איז פינישט, די כהן איז נאו אין די כהן'ס הענט, איך דארף שוין נישט שטיין, איך קען שוין זיצן פון דא און ווייטער. סאו אויב אזוי, קען זיין דאס א לימוד זכות פאר די וואס זאגן עס פארן זמן אויך. די וואס זאגן עס פאר ס'ווערט לעכטיג, אדער פאר מנחה, איך האב עס שוין איבערגעגעבן צום כהן, קען איך שוין זאגן די פרשה פון קרבנות, מיין עבודת הקרבנות האט זיך געענדיגט מיט דעם איך האב עס געגעבן פארן כהן. ווי האט זיך אנגעפאנגען פאר כהנים? כהנים האב אישו, יעס קארעקט, אנלעס די טוסט עס, די קען זיין די כהן טוט נישט אלעמאל אליינס די עבודה, א כהן מעג אליינס טון די עבודה, יעס, די כהן זאל נישט דאווענען פרי, יעס, זאל נישט האבן קרבנות צו פרי, אקעי, סאו די הייליגע משנה שטייט ביי די עולת בהמה איש ירח מהירך לה'.

ווייל שטייט אין פסוק אין קהלת, מסיקו שנת העובד, ס'זיס די שלאף פון דער וואס ארבעט און מעט פונעם הרבה יוחד, די שלאף פון דער וואס טוט עבודה אין בית המקדש, ער ברענגט עס צו דעם מזבח, איז א זיסע שלאף, פארוואס? ווייל אפילו אויב די קרבן איז געווען מעט אדער ס'איז געווען הרבה, גייט ער באקומען אסאך שכר פאר דעם, סאו איז דא וואס זאגן אז די מעט אדער הרבה רעדט מען לגבי די עבודה, סיי ער טוט א גרויסע עבודה אדער א קליינע עבודה, לאמיר זאגן איך ווייס א שוואכערע שטיקל חלק איז דאך געווען דרײַצן מענטשן וואס האבן געברענגט די פלייש פון די בהמה, יא? אדער געברענגט די פיס צו ווערסעס די קאפ, וואטעווער איט שוד בי, פאר עוול האסט געטון די ריכטיגע זאך אויף דעם וועסטו שוין באקומען שכר. א ועד באר אהבה האט מען מיין יחום נענטער אויס פון א אנדערע פסוק שטייט אין פסוק ברבבות הטובו רבי אוכליהו עם הכישרון לבעליהו כי אם ראות עיניו די טובו מיינט די קרבן אוכליהו ווער עסט די קרבנות די כהנים וואס איז די טובה פאר די בעלבאס ווער איז די בעלבאס די אייבישטער חוץ פון ראות עיניו דאס מיינט וואס ער זעהט אז ס'איז געטון געווארן זיין רצון ער מיינט די בעלבאס דער וואס ברענגט די קרבן די אייבישטער זעהט ער מיינט די ריכטיגע מחשבה דאס דארף די אייבישטער די רעסט איז נישט אזוי וויכטיג. תניא האט מען געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי שמעון בן עזאי, והוי ראי' מקציב בפרשת קרבנות, שלא נאמר בו הן לא קייל ולא אלוקים, אלא השם, שטייט נאר די שם הווי' ביי אלע קרבנות, שוין היתן פסחים פ' לבעל דין לחלוק צו זאגן אה, אנדערע חס ושלום געטשקעס נעמען קרעדיט פאר אנדערע קרבנות, ניין, אלעס איז פארן באשעפער, אלע קרבנות זענען נאר פאר איין איינציגע באשעפער. זאגט ווייטער די ברייתא, ונאמר בשור הגז, ביי די גרויסע ביימער שטייט איש רעיך נכח, און בעופות הדק, די קליינע פייגל, שטייט אויך איש רעיך נכח, און ביי מנחה ביי די מעיל קרבן שטייט אישי רייך מיך הויעך לויבן לך אדער צו זאגן אחד המרבה ואחד הממעיט ווי לאנג דו מיינסט די אייבישטער'ס רצון ובלבד שכוונת לב לשמים זענען אויף די זעלבע לעוועל אלעס זענען די זעלבע סארט מדריגה ושמע טוב מען קען זיין חס ושלום אזוי צו זאגן אבער קען זיין לאכילה היא צריך אז די אייבישטער דארף האבן די קרבנות ער דארף עסן פלייש קל וחומר שטייט אין פסוק אין ערב לא אומר לך כי לי סי' ולא מלואה ווען איך וואלט געווען אזוי ווי א מענטש וואס איז הונגעריג דעמאלס וואלט איך אויך נישט געבעטן זאלסט מיר געבן צו עסן ווייל די גאנצע וועלט איז מיינס איך האב אלע עסן וואס איך דארף האבן. און איינמאל שטייט ווייטער אין פסוק לי כל חית היער בהמות מהרר א י עולף ידעתי כל עופרים וזית שדה עניטינג וואס רוקט זיך אפילו אין די פעלד עמודי האב איך ביי מיר האוכל בשר אוויר איך דארף דען עסן קיען ודם עתידים אשתה איך דארף דען טרינקען די בלוט פון די יתושים איך דארף עס נישט האבן נאר וואס דען די אייבערשטער זאגט לא אמרתי עליכם זבחי איך האב נישט געבעטן ער זאל שעכטן קרבנות נאר כדי שתאמר ער זאלסט קענען זאגן אעשה רצונו ויעשה רצוני, אז דער מענטש זאל זאגן איך וועל טון זיין רצון, איך וועל ברענגן קרבנות פארן אייבערשטן, און ממילא וועט ער טון אזעלכע זאכן, קודם וועט זאגן אז דער אייבערשטער דארף מיינע קרבנות, איך גיי אים משחד זיין, איך וועל ברענגען א קרבן, I'll get my request, זאגט דער אייבערשטער ניין איך דארף נישט דיינע קרבנות, לא לרצוני, איך דארף נישט די קרבנות פאר מיר, לא לרצוני אתם זוכם את שכ ס נישט פאר מיר, איך דארף, איך האב גארנישט פון דעם, אלא לרצונכם, פאר יור בענעפיט, פאר ענקער טובה, אטעם זוכן שעכטן, ס'שעכטעט זיך נעמען שטייט אין פסוק לרצונכם תזבחי, ער זאל שעכצן פאר ענקער בענעפיט, טובה רייכער, לצורכם תזבחי, לצונכם זבחי, ער זאל שעכטן לדעתכם זבחי, אז ס'דארף זיין בשעת מ'שעכט דארף מען וויסן, דארף מען זיין פאוקעסט, איך שעכט יעצט א בהמה, און ווייל א שעכט א בהמה אן קיין כוונה לשם די מצוה פון די אייבערשטער איז די שעכטן פסול, כדבעי מנין שמואל מראבינו. מנין, פון וואו ווייסט מען אז מען איז עסוק בקדשים? ער דרייט זיך ארום מיט א מעסער, איך ווייס א סלינג שאט, ער דרייט זיך מיט א מעסער מיט א לאנגע שטריק און ער געט עס א ווארף און ער טשאפט אפ די קאפ פון א בהמה, ער שחט עס ק שרייט שהיא פסול אז עס איז נישט קוואליפייד. פון דעם וואס שטייט אין פסוק ושחט את בן הבקר שטייט שחיטה לשם בן בקר זאל אינזין האבן לשם די בן בקר. אמר לו, האט שמואל געזאגט צו רבינא, זי, דער דין אז מען דארף אינזין האבן בשעת צו שחט'ן בידייני האבן עס שוין געוואוסט א לאנגע צייט, מיין שאלה איז געווען לעכב מנין, וויאזוי ווייס איך, איך ווייס מען דארף לכתחילה אינזין האבן, אבער וויאזוי ווייס איך אויב מען האט נישט אינזין געהאט אז עס וועט זיין פסול, רבי נוימן שטייט אין פסוק לרצונכם תזבחי, מען זאל אינזין האבן תזבחי, זאל מען עס שעכטן, לדעתכם זבחי, מען זאל האבן א כוונה צו שעכטן, און היות עס ווייסט מען א כלל ביי קדשים אז א זאך וואס שטייט צוויי מאל איז עס לעכב שנא הכסף לעכב, ממילא פאר דעם האט די תורה איבערגעשריבן נאכאמאל,

ס'איז נישט געווען אזוי איזי, ווערט געגלייבט מען וועט שוין האלטן דא בסייעתא דשמיא, רוב סדר קדשים איז וואכן מיט מנחות, דאס איז די עיקר פון די הלכות הלכות פון קרבנות, און ברוך השם איז אדורך געגאנגען און מען האט געלערנט דא יעצט דא צום סוף אז תלמידי חכמים ועוסקים בתורה איז ממש כאילו ס'איז געבויט געווארן בית המקדש בימיו און ער געטון די עבודה ממש, אויב אזוי קען אמאל א מענטש טראכטן, די גמרא רעדט תלמידי חכמים. יא, די וואס זיצן און לערנען אגאנצן טאג, זיי האבן דער כח כאילו זיי האבן אליינס מקריב געווען, אבער איך, מיין לערנט, מען ארבעט אגאנצן טאג, מען לערנט קוים א שעה ביינאכט, א האלבע שעה ביינאכט, וואטעווער איט שוד בי, איך קען נישט נעמען דער קרעדיט כאילו איך האב געבויט בית המקדש, איך האב געטון די עבודה, זיכער נישט. איך זעה אבער דעם משהו אינגאנצן אויף א אנדערע אופן. פארוואס האט די תורה דא דערמאנט תלמידי חכמים הוא עוסקין בתורה בלילה? וואס איז דער בלילה? מעלה אליין א קושיא כאילו עוסקין בעבודה. וואס ריש ק קשיא איז דא ספעשל וועגן די נאכט? וואס איז ספעשל וועגן די עבודה פון ביינאכט? זאגט אים השו ע, מען רעדט דא וועגן פשוט'ע מענטשן, מענטשן וואס ארבעטן א גאנצן טאג, זענען ביזי מיט די ביזנעס, זענען ביזי מיט די ארבעט, דווקא פון דיע מענטשן וואס קענען נישט לערנען א גאנצן טאג, אבער ביינאכט רייסן זיי זיך אוועק, מען גייט לערנען תורה בלילה, דווקא ביינאכט, פון דווקא דיע מענטשן ווערט אנגערופן כאילו עוסקים בעבודה, דיע מענטשן באקומען די קרעדיט כאילו מען האט געטון די עבודה א גאנצן טאג. רבי דוד שמואל געזאגט, די גמרא זאגט דא, אחד המעביר ואחד הממית, כלפי די אייבערשטער, נישט קיין חילוק וועלכע עבודה, די שכר איז איקוואל ביי אלע. סאו ווען די גמרא זאגט אויבן א תלמיד חכם וואס איז עוסק בתורה בעלי' למעלה אליין הכסף כאילו יהיה עסיקן בעבודה, איז נישט נאר בשעת מען לערנט, נאר א גאנצן טאג ווען מען ארבעט אין די ביזנעס אויכעט, מען ארבעט אבער ער קומט לערנען ביינאכט, עבודה סתם אזוי ביינאכט איז דאך פסול, נאר די אייבערשטער זעט א מענטש ווען ער האט די געלעגנהייט, ווען ער האט צייט, ווען ער קען רייסט ער זיך אוועק און ער לערנט אביסל, אויב אזוי איז די עבודה פון א גאנצן טאג גערעכנט אזוי ווי ער האט געטון די עבודה אין די בית המקדש, אזוי ווי ער האט געטון די עבודה ממש ער אליינס די עבודה אין בית המקדש, קומט אויס מען פארדינט מיט אביסל מסירות נפש סאך סאך מער, מען גייט אוועק א האלבע שעה, דו פארדינסט אבער א גאנצן טאג פון קרעדיט פון טון עבודה אין בית המקדש. זאל דיר אייבערשטער העלפן געבן א תודה על העבר, א בקשה על העתיד, זיך פסח שיין איבערנאכטן, מען קען נאך, ס'קען נאך געשען, מ'זאל מקפיד זיין פסח שיין אין בית המקדש, במהרה בימינו ימינו בביאת משיח צדקינו. מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב, שכויעח, און זאגן מהדרין און גיין ווייטער.